Tiri kufambira mberi nezvirongwa zvenyu Bible pfupiso nhasi tiri pachitsauko 7 chebhuku razvirevo ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko cha 7 chiri kuti dzidzisa pamusoro uh, pe uh, pezvinoitwa nechifeve pakukwezva varume. Rega ndingotaura rakadaro. but chandingada kuti muone ndechekuti solomoni akushandisa imwe nzira yekudzidzisa ari kutaura kastori ndafarira madzidzisiro ake ura kuti kudzidzisa kwedu ngakurege kuva nenzira imwe chete solomoni akutaura kastori karungano kuti ndakaona zvakati zvakati zvakati muchanzwa achitaura apa achitodzidzisa kureva kuti imwe nguva tisangoite nzira imwe chete pakudzidzisa vana vedu but toshandisa nzira dzakasiyana siyana muri kuona kuti ndambe ndichizvibvunza kuti ha solomoni mharidzo dzake dziri kuzembera kunyaya dzemadzimai zvoreva kuti ange ari murume anga akasimba pekutanga achitsiura nyaya yechitema but satani anenge akamubata ikoko mberi uko tinoona iye akuputsika ngatimbonamatira izvunhu izvi vanhu vamwari kuti kuparidza kwedu tirege kuzowira mukati memakomba iwayo but tikwanise kukunda chitema ichocho chatiri kutsiura pazuva ranhasi kwanzi Unofanirwa kuchenjerera kunyengera kwechifeve. Ah, mwanakomana wangu, chengeta mashoko angu, viga murayiro eh, kwa, eh, mirayiro yangu kwauri, chengeta mirayiro yangu, urarame nemurawo wangu semboni yeziso rako. Ndoda pfungwai kuviga kureva kuti zvichakubatsira, uchazotora, uchabhengenura kana dambudziko rakuuya. Kwanzi chengeta semboni yeziso rako, kureva kuti eh, murayiro waMwari Unongafananidzwa nemboni yekuti hakuda munhu anoda kutosvogwa unyange akapinda nekanhu kaduku duku ziso rinochema kuti ngazvibve ngazvibve saka kuchengetwa kwemutemo watinopiwa nevabereki vedu kurayirwa kwedu tichirayirwa futi namwari ngativei neshungu dzekuchengetedza vatenge tadzidziswa kwanzi zvichengetesei uti uchenjeri yazvanzi yako hameno kuti hazvanzi yako unekoshesa here uh, solomoni aitaura panyaya yekukoshesa kwaita vaisraeri vaikoshesa hazvanzi dzavo hamunoziva kuti amunoni E, e, e, paakachinya hazvanzi absalomu pakaitika nyaya saka nyaya yekuchengeta uchenjeri sehanzvadzi solomoni aiziva kuti vana ava vakanga vachiwirirana kwanzi e, kuti e, e, zvikuchengete pamukadzi wekumwe pamutorwa unobata kumeso namashoko ake mazonzwa kwesoko akutaura manje kuti eh, nda, ndakaona rimwe jaya rakanga risina, risina uchenjeri raishawa njere richipfuura nenzira yemumusha kwandakadongorera nepahwindo aipastori manje pasina nguva ndakazomuona hoyo atutana neimwe neimwe nechimwe chifeve havo vainda inzwai zvaakuudziwa mashoko akutaurigwa achikwezviwa achiudziwa henda ndauya kuzoita zvipiriso zvekuyananisa muri kuona munhu wekuchechi uyu ari kunyepa ndandaya kuzonamata he taida kupuraya bhendi tadini kunyengera kuripo kwanzi panapa nyaya yandishamisa kwanzi ndine mucheka yakanaka yandakawana kuegipita Igipita yanga iri nzvimbo ine mukurumbira ipapo, imwe yakubva Dubai mazuva ano, imwe yakubva kuChina. Mapfekero aanoita eh, eh kwanzi ndasasa zvinonhuwira kureva kuti ane mapefyumu akanaka. Vhesi 19 yandi, yandirwadza kwanzi nokuti murume haapo pamusha mm. wakafamba rwendo rukuru uye wakaenda nehomwe ine mari kureva kuti haasi kudzoka manje manje muri kuona kuti mukadzi anotove nemurume wake but ari kuda kunochochora vana vekumaraini atotaura kuti hababa ah, havapo izvi zvatiri kutaura izvi pane vanhu vakapinda munyaya dzisingaite nekuda kwokuti baba havapo maona here kuti nyaya imwe yeufeva haisi nyaya yekushayiwa uyu munhu anga ane hembe dzakanaka ane pefyumu murume futi ane mari pamwe murume atakura mari futi kuti aindeko anonodla futi nezvifeve ikoko haa ah, mwari ngatibatsire wedu wee tonamatira here kuti muve varombo kuti mudzikame ha zvinofamba sei vafumi ndova vazhinji vane miyedzo iyi ukangoita mari madzimai akwedera handizivi kuti zvofamba sei mwari ngaatibatsire vedu wee tibve munyaya idzi kusvikira museve wabaya chiropa chake hei museve uchabaya chiropa chako seshiri haupukunyuki but verse 27 imba yake inzira dzinoenda kushiona uye dzinoburukira kudzimba dzerufu mwari ngaatibatsire tirege kufa nechekuchera but mwari vatipe pawa yekutiza zvakaipa kana tazvitiza zvoreva kuti dzimba dzedu dzinoita zvakanaka munoona kuti vamwe vabereki vanoshaya kuti vachabata vazukuru rini vamwe vana vanga vasikana kana vakomana vari kudya vega mari vasikana vazhinji uh, tiri kungotarisira kuti pamwe pamwe mai vako vanofa vasina kumbonzi gogo Nyange vachembera nokuti hausi kuzvibata, uri kuchaja wega mari ha? mari yedare, mari yeku, yekuvhura muromo ndiwo uri kuchaja uchidla wega. Vabereki wambozivi chinonzi kunhonga mari, uri kunhonga uchidla. Mwari ngatibatsire udzidzirewo kuita munhu kwaye. utsiurike vabereki vagoto oh, ndo muzukuru wangu eh, mukwasha wangu eh, vakomana eh? mbuya vanongoona vazukuru kumaraini vanongotamba nevazukuru vekumaraini panhamo but iwe uchiita sekunge eh, wakatukwa aiwa mwari ngaatibatsire udzikame uve munhu anogara zvakanaka Ishe tomutendai mangwanani ano tadzidza kuti kunyengera kuripo but munyengeri mukuru ndiye diaboros unotitsvaga nzira dzese achitiyevedza nezvenyika ino but tamubata tamuona kuti haakuriri nokuti jesu muri kuruti rwedu tipei simba rekutiza zvakaipa ropafadzai vana vedu vagotiza zvakaipa vararame upenyu hwakachena nesu undipe simba rekutsiura chitema tigozoraramawo zvatinoparidza